Tic ki tungulu ki jang muyeme mayom me twio muyeme manyen. Man diro manyen tutwal, ket wangi ki kalam ki ipwony. Dong wangeyo ni vedio mapol ma wacwalo wi yamo i YouTube in icika nenone ki lawoti bene wek bene omed kor diro ma meri ki ngec ma meri pur. Dong ka imito niang mapol idiyo Right Simon Peter ci dong kelo jami eri ku weny me pwony. Dong nino ma tyen an ajolowu i pwony dok ma nyen tutwal. Dong kit ma inene kwede i cal mane, watye ki jang muyeme ma in ituro. Jang muyeme en meno myero obed ma kome yot ma nongo toco. Dong jami ma mitte wek itim tic eni watye ki gin ma kilwongo ni pruna ma langet jang yat ma toco toco. Ki bene itiyo ki pala ma nongo bit dong ipyero gin mo piny ma aneno ca dong kiketo dong pot labolo dong kit ma ineno kwede. cwiny muyeme ca in ingede oko ki pwona ki itimo eni ki diro tic eni ko weng ducu mito ni kabedoni eni obed maleng tutwal kit ma itye ka nene kwede ni dong kit ma itye ka nene kwede jang muyeme eni kome yot. Ineno? Ingedo wa piny. Ingedo wa piny. Timo jami eni weng ki diro. Ingedo bene pote bene mukano malac tutwal-li. En etiyo bene en ki punu acel meno wek in omi cipec maber ma koni in irwako i I koc ma wan abitito boti koni-ni, nged dong tere bene ki pala mukun i kwanyo men gurin ma ci itere-ni nyo alum alum. Dong bene ikobe bene dok ikore, in ibanyo bene ikore ki pala meno, icero kore gin aryo ki piny ki malo, ki i dyere dong in dong iwanyo pare ma gurin-ni. Ineno, in dong iwanyo ki cii. Eni kono ibineno koni lwit muyeme bicako kare ki iye ma nongo ber tutwal. Ingeyo ni i kare mukene ka wan waketo dog nyig muyeme ma dok otwi atwiya wek dong odong paka dong okel lwak ma pote. nongo cwalo kare malac tutwal, ento diro in ibitito boti ni in iromo nongo jang muyeme ma iloro oyotoyot i nge dwe acel keken, nongo dong in iromo pirone dong i poto dong inongo tungulu madit ka ya itiyo ki pala. Dong en tungulu meno i can oreyo ni, I tere ma naka aneno wan angolo-ni, in bireyo oko ki diro wek bene ipig tungulu eni o oko i oko bene wa i tere, ibiyo wek pige eni obed omwod i tere. Tungulu kono wangeyo ni ngwece kec kec dok bene neko anyangi mukene ki two mukene. Dong ineno ni iketo wa wiye malo kom ingununi iketo bene dong itiyo bene ki pala ki tungulu ma in ingedo tere madit mudongi icobo dyere kun irwijo arwija ma nongo itye ka golo bur idyere ineno dong ka in igolo ikwanyo dong ki cingi dong inongo muyeme ma nakane in ingolo tere-ni. In dong icomo iye nen dong ocung acunga ko poto eni kono wan aweko wek obed ka gamo ceng nyo dero ceng weko nongo ogeng ki yubo cam dong mukene ma myero inong inongo gin ma kilwongo ni disposable bottle ma watiyo kwede me mato gin amata calo juic nyo calo coda nyo kongo. Dong kit me neno kwede, inong pii maleng ka ya ionyo iye, dong gen wiye meno bene bed tye ma nongo otuc. Dong kit me neno kwede, ka ikwanyo kom muyeme meno ma cek-ki, in irwako i wiye, ka ya dong in iroyo piny, kun nongo iketo tungulu nongo ocom acoma ki piny. Kit ma ice nene kwede-ni, ineno, piine bene tye maleng tutwal, idiyo ki diro. tungulu eni myero obed ocung acunga neno dong ki inge lacen wan dong wabicwalo dong ite yat ma nongo wagolo bur iye bur eni myero obed malac ma kun nongo weko koc eni romo cung maber labongo ayela dong in inongo rwenyo jodi madongo-ni. it ma nongo lit ma nongo apar aboro to oniang abiro gin dong inguno ki i wiye malo kun nongo icibo i wiye dong in ineno ni kakare myero obed kakare ma nongo lee pe yelo ki dano pe yelo in dong ibedo ka rone teretere dong bicwalo kare manok keken ki me ci nene kwede ni wabino ni wek dong waroti dong in dong ocwalo dong cokcok dong o dwe acel ki me cinene kwede ineno wa yat bene dong ocako otwi ki itere dong iketo wa ineno bene ngom bene okiyo okiyo i kome pien kot obedo ka cwer pi kare malac dong kit ma ineno kwede cwinye ma yom dong okati in dong ikwanyo mor ki ingom. ineno ko dong ka in ineno dong pii olokke woko odwogo dong labworo labworo lwite dong ocito matut i wi tere ineno lwite otwi ki i kor kom wan naka wangolo-ni ki bene ki pinye bene lwite otwi tungulu ca ni ineno orujje oko weng tungulu bene kare romo tic kwede maber tutwal me weko lwite okati. Nge gin acel ma weko lwit yat kati en kilwongo ni gibiralin man omon acel ma tye i kom cam ma weko lwite kato oyotoyot dong in inongo ma enini becen ma nongo in irubu ma enini ki ngomo pwonyu ma nongo ingolo pot yadi mapol kare iromo neno ni onek dong ange mukene waromo tic bene ki pot nyanya waromo bene tic ki pot nim ka yaka dong inyweno kacel ki ngom opwoyo, nyo inongo bene cet dyang ma nongo iyubo macalo manyiwa ma iketo karacel dong in ikwanyo meno ki diro kong dok ikobo i baket wa ma dong otwi kong dong ingom dong ineno kong mot ni lakwongi ni wan acako ki kabedo ma tye pii pii ma watiyo ki tungulu dong eni kono Ingolo kong gin wi koccane oko, ikwanyo kor lakwong. Ka yam dong ikwanyo ki diro, dong in iketo i baket. Ineno? Ineno kit ma lwite dong okate mapol twatwal. Eni kono yot twatwal kit ma awaco kwede, pe cano in macalo in lapur ma nyuto ni iromo timo ne i kom jang muyemo mapol. Ineno kit ma ber kwede?

Neno, dong pire ber twatwal ni i poto ma an atye iye-ni, an apito jami mapol, apito bene okono, apito bene tangawici. Cam eni ber twatwal lapur ka in itye ki ngom, iromo nongo jami eni maber twatwal. Labongo in iwilone awila bene dok ki i cuk, dong ki i nge ketone i baket, in dong ibino ka liyo pii tere tere kare ducu. Ineno? Meno pwony mamit tutwal ma an aneno ni myero in iwiny, dok bene in iket i coc. Iromo timone bene i kom cam mukene ki i nge lacen dong ikobo dong i pol. Wapwoyo wun pi winyo program ma. Dok me neno bideowa, iromo liking, iromo nywako kacel ki lawor i Facebook, WhatsApp, iromo subscribing bene. Warwa ni amo lacen.